Nsalmilkom ġon madribakom għonek fil-studios ehm, għal din il-diskussjoni għal niddiskutu l-lum, eh, ovvjament, suġġett li huwa, suġġett li huwa delikat ħafna. Eh, delikat ħafna fis-sens, għal li nafu li mhux kulħadd meta niddiskutu dan is-suġġett sfortunatament jifhem għalfejn inkunu qegħdin niddiskutu dan is-suġġett. Ftit tal-ġimgħat ilu, ftit tal-ġranet ilu nafu li ehm, grupp ta' Musulmani ehm, marru fil-pjazza ta' qudiem il-Knisja tal-Imsida u hemmhekk ehm, daw iddeċidew li joqogħdu hemmhekk u jitolbu kellhom il-permessi kollha meħtieġa mill-awtoritajiet Maltin u kif ġara dan, kif ġra din il-biċċa xogħol hawn Malta kompla żdied il-furur ehm, u anki l-argument u d-diskussjoni dwar jekk dawn in-nies għandhomx dritt, għandhomx il-jett, għandhomx eh, dak li għandhom ikollhom biex jagħmlu dan. Kien hemm minn min, min, min maħass li, li ma ġara xejn ħażin, però kien hemm f'maġġoranza numru konsiderevoli ta' nies illi ħassewhom uffiżi mhux tal-li biss qabdu marru jitolbu hemmhekk u l-awtoritajiet tagħhom il-permessi imma il għaliex dan għamlu dan quddiem knisja tal-reliġjon kattolika Maltija. Situazzjoni, situazzjoni ma kienet feliċi xejn, għaliex il-ftit ta' ġranet wara, il-grupp Laqda Patriotti Maltin marru għamlu protesta u dim l-istess knisja fl-istess post fejn il-ġimgħa ta' qabel eh, sar it-talb mill-Musulmani U hemmhekk rridu ngħidu li s-sitwazzjoni bdiet teskala bil-mod il-mod. Ftit tal-ġranet ilu skoprejna wkoll sirna nafu illi dan l-istess grupp illi mar jitlob eh, quddiem il-Knisja tal-Imsida ingħata post alternattiv biex jagħmel dan fl-ospizju tal-Furjana. Jider li dan din l-alternattiva, din il-bicċa post fejn dawn jiltaqgħu jitolbu ma kienieċ sodisfaċenti biżejjed għal dan il-grupp illi xtaq jitlob u għandu kull dritt jitlob, kulħadd għandu dritt jitlob, però jider illi dawn qed jitolbu issa xi ħaġa aktar minn hekk, aktar milli qed jitolbu moskeja, aktar qegħdin jitolbu issa dawk li qed isejħulhom prayer rooms, dawk il-kmamar separati mferxin ma' Malta fejn wieħed ikun jista' jingħaqad u jitlob. Wieħed irid jifhem li f'Malta jidher skont dak li u m'għandix ċifri uffiċjali, m'għandix numri uffiċjali, ma jidher li hawn diversi komunitajiet Musulmani aktar minn waħda u aktar minn tnejn, però f'Malta bħalma jaf kulħadd għandna moskeja waħda. Kien hemm min ukoll anki fost il-Maltin ehm, illi argumenta għalfejn qed imorru jitolbu barra eh, fit-toroq meta dawn għandhom moskeja fejn jitolbu. Kien hemm risposti għal dan fejn qalu li l-moskea ma tisax nies biżżejjed. Però fi ftit tal-ġranet ilu minn diversi kitbiet minn diversi eh, nies li huma involuti fil-komunitajiet musulmani dan donnu der mod differenti. U llum fl-istudio żmie għandi lil Walid li huwa kittieb li huwa professur li ilu jgħix Malta dawn ħad 30 sena li fl-għan f'dawn l-axħar ġranet b'kitba zaħira li kitepu għal daqxejn ta' diskussjoni differenti minn dik ta' soltu. Rridu ngħidu li l-raġunament tiegħu fl-opinjoni tiegħi jagħmel ħafna sens. U miegħi għandi wkoll l-lajq Ahmed Latif li ġej mill-Ahmadija Musulmana u mill-Pakistan. Għanibda b'dil mistoqsija l-ewwel, xina kultant inħoss niftit konfus. Fir-reliġjon Kattolika għandna il-Kristjani, għandna l-Insara, għandna il-Protestanti eh, u dawn kollha b'xi mod jew ieħor għandhom relazzjoni ma' jinnaf ma' ma' din ir-reliġjon ta' Kristu. Imma ir-reliġjon musulmana tal-Ahmadija u r-reliġjon Musulmana u Iżlamika li, li inti tħaddan. Huma l-istess reliġjon.
Level għandi ringrazzjak l-istedina tiegħek, ir-reliġjon huwa l-istess kif qed tajjeb li hemm ħafna denominazzjonijiet fir-reliġjon Nisranija, L-istess fir-reliġjon Iżlamika hemm denominazzjonijiet differenti bħal Ahmadija, Sunni, Xija, Ibadija, hemm ħafna. Ah, jekk ngħidlek kważi iktar minn 70 fergħat differenti. U aħna kollha ngħidu u nemnu fl-istess Alla, fl-istess kitib il-Kuran imaddes bħala il-kitib sagru tal-Musulmani u l-profeta tagħna huwa l-istess il-profeta Qaddis Muhammad paċi tkun miegħu. Il-bażi huwa l-istess imma hemm xi differenzi u aħna ngħidu li meta nitkellmu bħala l-Iżlam Kollha fuq kaxxa waħda, imbagħad xi differenzi żgħar jew kbar nħallihom wara biex niddiskutu. Wali tħaddan tħaddan l-istess ħsibijiet ta' Le, eh, il-twemmin eh, ta' Ahmad mill perspettiva ta', ta minn fejn ġejjina sonni mhumiex rikonoxxuti. mhumiex rikonoxxuti għax speċi jiena ma nafx ħafna fuq il-filosofija tagħhom imma naf li huma nies paċifisti. Nies u qabli qabli għalhekk ġifieri qishom il-Muslimani l-oħrajn ħaduha kontrihom għax speċi qegħdin tagħmlu ħafna derugi mill-Koran. Min għalija daw ma jiġġildux jiġri xiġri ma jiġġieldux għax ma jemmnux fil-vjolenza. Imma mhix ħaġa tajba din ġifieri li kollok jinnaf din il-komunità musulmana li hija magħrufa magħrufa mad-dinja kollha fil-fatt għalkemm mhux rikonoxxuti imma hija magħrufa li hija magħrufa li paċifista mhux sabiħ li kollok. La żgur li sabiħ kieku nixtieq kieku l-kompliment bħalhom M'hemmx isbaħ kieku u xejk ma tippriċjawx il-ġlid. Le qatt ma nippritikaw, qatt ma nippratikaw, qatt ma niġġieldu anke fil-postijiet fejn eh, m'għandniex id-drittijiet bażiċi tagħna qatt ma noħorġu nagħmlu protesta, qatt ma niġġieldu, qatt ma nollu leħen leħinna kontra il-gvern jew stat ta' dak il-pajjiż, dejjem namlu dak kollu li nemmnu fil-paċi, fl-imħabba, fit-tolleranza u fl-armonija. U kif diġa kif eh, qal il-ħabib tiegħi eh, eh, Walid, aħna il-maġġoranza madwar id-dinja, il-maġġoranza tal-Musulmani, ma they do not recognize us bħala l-Musulmani. Imma il-punt huwa li min jagħti id-dritt lil oħrajn li jiddeċiedi dwar ħaddieħor li huwa Musulman jew le. Jekk aħna ngħidu u nemmnu kif qed il-bażi kollha hemm l-artikli kollha tal-Iżlam nemmnu nippratikaw u dejjem dejjem meta nitkellem anke qabel tkellimna dwar ħafna suġġetti, dejjem Nagħti referenzi mill-Quran u mill-Qaddis Profeta Muhammad. U jekk dan mhux l-Iżlam, ma nafx, ma nistax nifhem li hemm differenzi. Id-differenzi Alla wkoll ħalaq id-dinja. U hemm ħafna differenzi, hemm diversità. Hemm differenza tal-opinjoni. Dan ma jfissirx li hemm jekk hemm differenza tal-opinjoni xi ħadd ma jsirx Musulman. U anke l-Profeta Qaddis Muhammad paċi tkun miegħu qal li l-differenza bejn il-komunità eh, bejn il-umma, bejn il-komunità Islamika, huwa tajba sakemm ma niġġildux ma nagħmlux ħażin. Differenza tal-opinjoni hija xi ħaġa sabiħa għax nitqalu minn xulxin. Mhm. Eh, il-fatt, il-fatt li il-reliġjon Islamika għandha il-Koran imqaddes. Il-Koran tal-Ahmadija u l-Koran ta' Sunni. L-istess Koran? Huwa l-istess. L-istess bija fil L-istess l-interpretazzjoni u mbagħad tivvarja. Għaliex iva- għaliex dvarja? Għaliex għaliex e, e, e, e, jippruvaw ivarjaw l-interpretazzjoni? X'inhija x'in- x'in- x'in l-iskop li ħsib wara li Għax tagħna tidvar? Kull kull rift jew kull qasma politika biex jiġġustifikaw ħolqu ideoloġija. Biex ovvjament eh, k- biex isservi il- il- il- il-political ends tagħhom. Bħalma x-Xija, pereżempju, x-Xiti tant marru fl-estrem, tant marru fl-estrem, illi qalu illi l-anġlu niżel bi żball għal Muħammad. Suppost kellu jinżel għal 'Għali. Sewwa? Imma l-istorja kollha poter. Fl-aħħar mill-aħħar kollu poter. Mbagħad nħolqu ħafna skejjel ta' ta' interpretazzjoni tal-Qur'an minnhom min jgħidlek Niftakar pereżempju għad-dahiri, għad-dahiri jiġifieri dak li jidher minn barra, m'hemmx għalfejn noqogħdu nħaffru. Biex naraw x'hemm isfel. Biex naraw, dak li qalu Alla jidher strett hawnk, jidher daqshekk ċar. U l-oħrajn il-batni le, jekk Alla qal di tazza iridu speċi jgħidu ma jistax ikun Alla qal di tazza hemm xi metafora warajha, jew hemm xi ħsieb minn taħt. U allura aktar ikkomplikaw id-dinja. Sewwa, u plus li peress li m'hemmx m'hemmx m'hemmx ras kbira fl-Iżlam, m'hemmx dik il dik il x'jgħidu l Il-piramida. Il-piramida, eżatt. Allura kulħadd jista' jinterpreta. X'inhi r-raġuni? X'inhi r-raġuni, pereżempju, li l-Buddisti għandhom id-Dalai Lama? L-Insara Griegi u Russi għandhom il-Papas. L-Insara Rumani Kattoliċi għandhom il-Papa. Għaliex ir-reliġjon Iżlamika m'għandhiex mexxej? Fil-fehma tiegħi għax hemm ħafna rjus. Għax di reliġjon ħarġet bejn it-tribujiet tal-Għarab, sewwa? Bejn ir-rjus, jiġifieri, bejn ir-rjus ħarġet. Sakemm sakemm Mohammed kien ħaj u rabba s-saħħa rnexxielu jrażżan sewwa imma wara mewtu dirittament dirittament beda l-ġlied. Beda l-ġlied hawn affarijiet qabbli jafhom dawn jiġifieri qabel difnuh lill-Profeta bdew jiġġieldu. Biex jieħdu l-poter. Biex jieħdu l-poter. U sadanittant wara dawn l-eluf ta' snin kollha Il-poter għadu ma ttieħed minn ħadd partikulari. Minn ħadd le, ħadd partu. Qegħdin joħolmu pajjiż wieħed Arbi aw Musulman dil-ħolma tagħhom ġifier l-ħolma romantika. Li jkollhom ħalifa ħalifa wieħed għażat. U inti qed tgħid eh, eh, nimmaġina li qed talludi għal dal-grupp Iżlamiku issa. Ironikament, ironikament din il- l-ideoloġija tal-ISIS u tal-Qaeda illi jridu pajjiż wieħed imexxih imam wieħed jew whatever. Illi huwa ovvjament impossibbli. Ħa nsaqsi din.
Walid, ħa nsaqsi għalilek l-ewwel. Kif jintgħażel imam?
Jiġi appuntat. Min jappuntah?
L-istat.
l-Istat.
L-Istat, mela, u jiġi appuntat wara li jagħmel kors ta' erba' snin, jekk mhux aktar, kors universitarju, ġifieri fil-Ġordan jiena niftakar kien hemm Faculty of Islamic Studies and Sharia Law. Sewwa? U plus ried jagħmel xi sentejn. Placement jiġifieri jisma' imam ieħor biex imbagħad ikellem in-nies għax din responsabilità, responsabilità u kbira kważi kważi aktar minn ta' politiku. U tgħidx kemm kemm kemm jisħnu l-urjus ġal-moskea. Storikament it-taqlib li sar fl-Iżlam kollu kollu kollu tfassal ġal-moskea. Sa riċentement id-demonstrazzjonijiet fl-Eġittu kollha kienu joħorġu mill-moskea. Jiġifieri il. Għax raġel saħħanlek elf ras. Jiġifieri il-fatt li inti għandek imam appuntat mill-istat, jiġifieri dan ma jkunx appuntat biss għax huwa persuna reliġjuż imma probabbilment l-appuntament tiegħu jkun anki b'relazzjoni politika ma' min jappuntah. Taf sa Aktar minn hekk, aktar minn hekk, ħa nitkellem għal Ġordan, ġifieri l-pajjiż li trabbejt fih. Aktar minn hekk l-istat kien irid jara li priedika bil-quddiem miktuba.
Jiġifieri qabel dan ma jmur fil-moskea u jkellem in-nies, l-istat irid jara din il-kitba li tkun se tiġi ppredik. U kien jibgħat warajh xi ħames sitt widnejn. Mela, ġivini, kif najdu bil-Malti? Kif najdu bil-Malti? Il-ħakkim nifsu jibza mill-moskeja. Jibza mill-moskeja. Jibza mill-moskeja. Eh, eh, eh, Ahmed, intom fejn titolbu? Il-komunità, ħanibdew, ħanamillek mistoqsi oħra qabel. Intom kemm kbira l-komunità tagħkom? Kemm tiġbor fija fiħdana nies?

200 miljun madwar id-dinja kollha u skont Walid intom komunità intom komunità Musulmana paċifista timxu kelma b'kelma mal-Koran ma tiġġildux ma tgħollux leħinkom ma tipprotestawx Ma titolbux dak li mhux tagħkom u lanqas tiġġieldu għal dak li suppost huwa tagħkom. Ara kemm intom paċifisti. Allura dal-200 miljun kif ma jfaqqsux u jsiru 400, 500 u 600 u jkollna dinja fil-paċi, ġifieri. Aħna mhux mhux ma niġġieldux għal drittijiet tagħna imma aħna wkoll ħafna drabi nħallu d-drittijiet tagħna lil ħaddiehor. Mhux xi ħaġa faċli, imma jekk xi ħa dritt tiegħi u jien naf li jekk nieħu se jagħmel xi problema inħalli dan id-dritt lil ħaddieħor. Naħseb, naħseb is-sugu tal-Kristjaneżmu. Min itik fuq din naħa dawwarlu l-oħra. Dat-tip. Le, mhux anke dik, le. Ma ngħidx dak. Jiena tajb nixtieq nispjega lis-semmija li qed nisegwuna bħalissa. Dawn it-tnejn min-nies li għandi hawnhekk huma tnejn Musulmani. It-tnejn ħadnu reliġjon, ir-reliġjon Iżlamika u biex tkunu tafu wkoll Illum hija l-ewwel darba li qed ipoġġu quddiem xulxin dawn u jitkellmu ma' xulxin fuq xi ħaġa li hija komuni għalihom, ir-reliġjon Iżlamika. Jiġifieri daqqada qatt ma ltaqgħu dawn, qatt ma kienu f'xi skejjel flimkien, qatt ma kitbu kotba flimkien. Jiġifieri meta meta introduċejthom 'il xulxin illum, wieħed qal lill-ieħor jiena nafek xi mkien, qisni rajtek xi darba xi mkien. Jiġifieri biex tkunu jkollkom l-istampa ċara ta' dawn ta' dawn it-tnejn min-nies li għandi miegħi llum f'din id-diskussjoni fejn fejn fejn flimkien aħna t-tlieta irridu naslu. Kompli Ahmed. Dik naħseb fid-dinja Iżlamika hemm nuqqas ta' din dawk il-diskussjonijiet. Jekk nagħmlu dialogu bejnietna, jekk niddiskutu, nistgħu nirranġaw dawk il-problemi kollha. Nuqqas huwa li ma niddiskutux affarijiet bejnietna. Illum jien jien ċert, jien ċert u dejjem kif ħabib tiegħi jgħidli aħna komunità dejjem nagħmlu paċi, qatt ma niġġieldux u jien jien ċert li jekk niġu madwar il-mejda aħna recognize jew le, aħna Sunni, Ahmadija, Xija, ma jemmemx problema. Kulħadd għandu dritt biex jemmen u jippratika. Imma jekk inpoġġu madwar il-mejda nistgħu nsibu soluzzjonijiet tal-problemi kollha li hemm illum il-ġurnata fid-dinja Iżlamika. Aktar kmieni Walid qal li din hija ħolma. Da żgur li ħolma. Ħolma li ma tistax issir realtà. Le ma tistax isseħ. Imma inti konvint li tista' ssir. Jien jien konvint li se issir għax eh, jien nemmen fuq Alla, jien nemmen eh, eh, the goodness u jien ċert le jekk mhux dik il-ġurnata tiġi f'ħajjitna se jiġi żgur fi ħajja ta' uliedna. Inti kemm il-darba titlob f'ġurnata? Ħames darbit.
Bħal dak li hemm miktub u mitlub mill-Koran. Iva. Fejn titlob? Aħna għandna
ċentru żgħar fil-gżira li nitolbu nhar il-Ġimgħa hemmhekk imbagħad il-komunità hija mifruxa madwar Malta u kulħadd. Jitlob id-dar.
Nitolbu id-dar.
Iva, nitolbu. Jiġifieri, jiġifieri, jiġifieri li titlob id-dar mhuwiex projbit. Laqqas xejn. Mhux bilfors trid tmur xi mkien f'numru kbir ta' nies biex titlob biex Alla jisimgħek. Le. Tista' titlob id-dar. Għax. Bħalma nkun jiena waħdi d-dar u nitlob, nkun waħdi. Hemm obbligu fuq tal-ġimgħa biss. U x'inhu dan l-obbligu tal-ġimgħa? Li tmur tagħmilha fil-moskea jekk tista'. Jekk tista'. Jekk tista', jiġifieri m'hemmx xabla fuq rasek. Jekk tista', jekk ġew knisja għal qarrieda m'hemm x'tagħmel. Ma tistax tmur.
Ma tistax tmur.
Jekk int ma tiflaħx, ma tistax tmur. Jekk it-tifel żelaq u jkollok tieħdu l-klinik, ma tistax tmur. Jekk int tinqbad xogħol, ma tistax toħroġ mix-xogħol. Ma tistax tmur, eżatt. Dawn huma affarijiet li speċi jiġru. Ġifieri, ġifieri ħajkolli ħajkolli ngħidha. U tista' tista' għax m'għandekx aptit tmur. Tista' wkoll.
Jiena ġieli ma kellix aptit u ma mortx. Mhux se jibgħatlekx ilsien tan-nar Alla. Mhux jibgħatlekx ilsien. Inti għidt frażi, Walid, interessanti ħafna għoġbitni, illi tista', u nerġgħu nirrepetuhom, inti tista' ma tmurx għax ikollok problema, ma tistax titlaq mix-xogħol, għandek it-tifel ma jiflaħx, inti stess ma tiflaħx, jien naf, inqbadt, tinqbad x'imkien fejn ma tistax tiċċaqlaq. Alla mhux botbot. Eżatt, hekk.
Ela interessanti din toġobni għax bil-mod il-mod irid nersaq lejn anki eh, dawk li nsara qed jisimgħu lili bħalissa. Eh, li tista' din il-konverzazzjoni tista' servi ta' lezzjoni għal kulħadd mhux għall-Musulmani biss, anki għall-insara eh, li Alla mhuwiex botbot Alla Alla tal-libertà lil kulħadd mhux li jagħmel dak li jħoss. Ħansemmi fl-istess kontest Storja żgħira żgħira. Meta dħalt naħdem mal-kumpanija fejn qiegħed issa, kelli biċċa karozza mini u traditni fejn il-pumpa tal-gass. U bdejt inkewwes u idejja saru suwed faħma sewwa. B'kumbinazzjoni għadda tabib, microbiologista, U qalli, qalli xi ġrak qatlu hekk hekk sejjer interview bil-file u l-karti u u l-aħjar qmiż li għandi. Qalli imxi ħa nwaslak. U dħalt fuq il-board of directors bidejja sewdek u qattilhom ġralu jekk qallu allura ma ġara xejn. Jiġifieri jekk bniedem jgħadrek, Alla mhux se jgħadrek Dak hu l-xismu, il-bniedem jagħder u l-bniedem b'x'inhu l-bniedem ħdejn il-magħdrija t'Alla. Inti fejn titlob Walid?
Jien ma nipprattikax. Ma tipprattikax?
Le. Imma għandek għandek xi raġuni għaliex ma tipprattikax? Raġuni personali, ġifieri żommhom għalija. Żommhom mhux illi nxandarhom Specie, kulħadd, nirrispetta kulħadd. Imma imma inti tikkonsidra lilek innifsek Musulman xorta waħda? Kult, eh, żgur, kultura.
Kultura Musulmana.
Ma tipprattikax ir-reliġjon Iżlamika. Ma nipprattikax.
Aħna anki l-insara tagħna jgħidu aħna insara b'kultura Musulmana. Kważi. L-insara sunni biex niftehmu? Le, le, l-insara.
L-insara nsara?
Insara Ġordaniżi.
Aha. Sewwa. Jgħidulek aħna Nsara imma b'kultura Musulmana.
Nimmaġin li għandhom kull dritt jaddottaw il-kultura li jixtiequ. Le, imma ma napprattikax, ġifieri. Raġunijiet wasal tal-jom jiena, ġifieri, mhm. konklużjonijiet wasal tal-jom jiena ma rrid nimponi fuq kulħadd. Kemm ilek tgħix Malta, Walid? Inni 25 sena. U kif ġejt Malta?
Kif spiċċajt Malta? X'kienet ir-raġuni li ġejt Malta? Student, ġejt nistudja.
Ġejt bħala student. Eżatt.
Intu kol minn għalija, mhux ġejt bħala student, jew le? Jien ġejt bħala il-President tal-Komunità Ahmadija biex naħdem għall-komunità. Ah, jiġifieri ġejt viża u kollox eh, kif suppostu. U wara li l-estate kien hemm dal-advert fil-gazzetta u għad speċi qabel insifer ħanidfa. applikazzjoni u ħaduni.
Il-fatt illi ehm, ktibt dak li kellek tikteb wara li rajt ehm, dak li rajt, mhux inti biss imma ehm, raqtu Malta kollha, ġifieri. Għaliex ħassejt illi kellek tiktbu?
Għax ħassejt illi kien ma kienx qed jagħmel ġid la l-Maltin li qiegħdin jilqgħuna f'darhom. U laqqas lilna aħna ma kien qatt jagħmel sabiħ. Speċjalment f'dan f'dan iż-żmien u nafu x'inhu għaddej bħalissa fid-dinja. U għalhekk naħseb li kien kien bad timing minn banda. Sawa manifestazzjoni tal-waħx ngħidilha jiena tat-twarwir it-tip ta' exploitation li ntuża, għax dik hi l-kelma, qisek trid tilwi d-driegħ in-nies, id-driegħ tan-nies biex tieħu xi ħaġa minn għandhom. Jekk inti vera dan, stajt tmur tapplika b'mod iċċevilizzat u tara xi jgħidulek possibbli jew mhux possibbli u dan. Jiena wasal għal widnejja li l-gvern kien imdejjaq immens. din il-biċċa. Da t-talb li qed isir. Skont skont ma ntqal mill-kelliem li qed jirrappreżenta lil dawn il-gruppi ta' nies, illi dawn applikaw kemm-il darba b'mod ċivili però l-applikazzjonijiet tagħhom kienu qed jiġu rrifjutati. U r-raġuni li marru jitolbu hemmhekk għaliex ma kellhomx fejn imorru. Minn dak li qrajt jien minn dak li ktibt inti, Jidher li inti m'intix ta' din l-opinjoni, lanqas. Le, m'iniex ti' din l-opinjoni. Spjegali għaliex, Walid.
Għax jiena l-ewwel nett nemmen li dik il-muskea tasa'.
Vera. Inti ġilidtha f'dik il-muskea? Uff.
U lagħbt il-futbol 11 kontra 11. Jiġifieri taf, taf l-ispazju li din il-muskea. Ejwa, imma li qed jiġri, qed jipparkew il-karozzi tagħhom. Mhux ovvja Mhux ovvju. Inti għidli liema knisja fid-dinja għandha parkeġġ hawn. Jiena ġej mill-Ġordan kullu moskiji, l-ebda moskea ma għandha parking. Inti trid taħseb. Għalhekk ħafna nies fil-fatt jużaw tal-linja għal dik it-talba. Imma jekk inaħħu l-karozzi tagħhom minn hemm, itqiegħed, John, John, itqiegħed partit bil-partitarji tiegħu hemm wara. Ġol Moskea.
Ġol Moskea, isfel. F'Malta għandna komunità musulmana ta' xi 35,000.
Hekk qed jgħidu, imma qed jgħidu, jiena qatt mod dejthom rasma.
Nofshom nisa. Mhm.
Dawk ma jmorrux. Ma jmorrux dawk. Ma jmorrux.
Għan nistaqsi fuq di wkoll għax interessanti. Ma jmorrux ifhem, m'hemmx obbligu fuqhom li jmorru assaċ. Eh, jekk tnaħħi tfal. Ġifiri għal dawk alla laqas mhux bodbot laqas. La, mhux bodbot.
U trid tnaħħi tfal u t-trabi u l-morda u l-dan għax daw ma jmorrux. U trid tnaħħi minnu bħali u tgħid xkamaw. Ġifiri qed nitkellmu fuq 5000 kollha li jmorru jitolbu f'Malta kollha, prattikanti ġifiri. U l-ġimgħa u hawn, il-Libjani, per eżempju, iva, l-Libjani naħseb jinqalgħu kollha l-ġimgħa għax għalihom hija prattika qawwija daqs daqs ir-Ramadan, ma jfallilekx ġurra. Ħalli jagħmel sena sħiħa x'ismu jagħmel affarijiet ħżiena, imma la jasal ir-Ramadan daqshekk. Stritta, strittament jaqleb. Intom ukoll?
Ahmed. Eh, aħna
Xil mistoqsija?
Ġifiri, għal dak li kien għal dak li għad kif għadu għal Walid. Il-fatt illi skont il-Koran inti liberu li trid titlob ħames darbit fil-ġurnata li l-ġimgħa trid tingħaqad f'kongregazzjoni imma din mhix xi ħaġa bil-frosta, ġifiri jekk ma tistax Jew anki, kif qala Walid, jekk inti tħoss li m'għandekx tmur, inti skużat ukoll. Jiġifieri, intom għandkom l-istess, l-istess. Fehma.
Le, fil-Kuran Imqaddes hemm kapitlu sħiħ li jismu l-Ġimgħa. Hemm Alla jgħid li l-talb tal-Ġimgħa huwa obbligu għall-Musulmani, speċjalment l-irġiel. Imma jekk xi ħadd għandu problemi, imma jista' ma jmurx. Għax Alla jgħid li tagħmlu affarijiet faċli għan-nies mhux diffiċli. Hekk hi. Imma, imma dan huwa obbligu biex imorru. Jekk nistgħu, huwa obbligu biex imorru. Eh, it-tieni net, anke tal-talb tal-ġurnata ħames darbiet huma wkoll obbligatorju biex imorru l-aħjar huwa imorru il-moskja jew fil-ċentri congregational prayer u nitolbu fl-imkien hemm hemm raġunijiet għaliex Eh, imma jekk xi ħadd ma jistax, huwa marid, għandu xi problema, għandu xi kif diġà ħabib tiegħi li għandu tifel jimrad u għandu biex jieħu l-klijent. Hemm dawk l-affarijiet li Alla huwa dejjem irid biex jagħmel affarijiet faċli mhux diffiċli għal persuni. Imma huwa obbligu ħa ngħidlek. Imma imbagħad ukoll eh, eh, mistri li xi ħadd jekk jista' importanti jekk ma jistax Alla huwa għandu biex jiddeċiedi, jien u ħadd ieħor ma jista' jiddeċiedi fuq dawk l-affarijiet. Hemm jien ukoll ngħid xi punti li diġà tkellimna għax dwar il- il-komunità Aħmadija jekk nitkellem speċjalment, aħna m'għandniex political scope. Xejn. Ma naħdmux għal xi poter, għal xi flus jew għal xi ħaġa oħra. Le. L-għan tagħna huwa Il-komunità Aħmadija madwar id-dinja hija komunità reliġjuża li jaħdem għar-reliġjon, għal Alla u għall-bnedmin. Dan hu biss, xejn iktar u xejn inqas. Inti staqsejt dwar il-leadership. Fil-komunità Aħmadija għandna tmexxija. Huwa ngħidu l-Kalif, huwa l-mexxej reliġjuż tagħna, Mexej wieħed, nimxu warajh. U dejjem meta jiġri xi jiġri madwar id-dinja, dejjem insibu l-gwida, id-direzzjoni mingħandu. Għalhekk, tmur fejn tmur, jekk Ahmadi huwa mill-Afrika, mill-Asja, mill-Amerika, mill-Ewropa, il-ħsibijiet tiegħu dejjem biex nagħmlu paċi l-imħabba bejn l-umanità. Nagħmlu ġid lil ħaddieħor. Nagħmlu d-dinja aħjar għall-ġenerazzjoni li ġejjin. Nipprattikaw reliġjon kemm nistgħu. Imma mhux bilfors nagħmlu imponu fuq ħaddieħor u anke mhux fuqna għax ir-reliġjoni Iżlamika hemm ħafna eh, flexibility. Hija mhux mhix reliġjon riġid li imma ma sfortunatament hemm mexxejja jew scholars klerġi Iżlamiċi li għamlu dan ir-reliġjon very rigid and harsh imma fin-natura tiegħu m'hemmx daqshekk riġid dak ir-reliġjon hemm dejjem issib xi affarijiet flexible affarijiet, anke it-talb, anke jekk nitkellmu dwar Ramadan, hemm ħafna flexibility jekk timred, jekk inti marid, le, m'għandekx biex tagħmel Ramadan.
Jekk inti sifer, le, ma tsumx. Jekk il-mara għandha tfal żgħar jew qed tqila, le. Tfal żgħar l-istudenti, le. Hemm Regoli hemm faċilment, hemm affarijiet flexible għal kull persuna. Jien ngħid li jekk aħna bħala l-Musulmani nippratikaw it-tagħlim Iżlamiku skont il-Quran u il prattika tijiet tal-Qaddis Profeta Muhammad, m'hemmx problema. Fil-reliġjon Iżlamika jispikkaw żewġ kelmiet, il-kelma Jihad u l-kelma Sharia. Nixtieq nisma' minn għandkom li intom in-nies li għandkom din il-kultura Musulmana. Eh, xi jsarfu daw iż-żewġ kelmiet? Kulħadd tijom interpretazzjonijiet differenti. Għal skopijiet nimmaġina differenti, dal-aħħar qed nara filmat fuq l-internet eh, ta' żewġ ehm, imam differenti, wieħed f'lokalità fl-Ingilterra u l-ieħor f'lokalità oħra fl-Ingilterra. Dawn suppost jaqgħu taħt l-istess Koran u jemmnu fl-istess Alla. Imma il-diskorsi tagħhom lil dawk li kellhom quddiemhom kien kompletament differenti tal-kelma ġiħad. Issa jien għalhekk qiegħed hawn mhux qiegħed fuq dak il-filmat f'dik il-kamra fejn smajt u fejn rajt viżwalment. Min għandkom li intom ta' din il-kultura? X'jfissru dawn iġiex kelmiet? Xi tfisser il-kelma ġihad? Ara, l-kelma lingwistikament tfisser tip ta' batija, tipo. Tbatija.
Tbatija, eżatt. Inti tagħmel ġoħd, ġifieri inti għad tagħmel effort. Imma fil-kuntess Iżlamiku mhux hekk tfisser. Fil-kuntess Iżlamiku u ma rridx nħabba wara subajja tfisser holy war. Gwerra mqaddsa. U dan huwa jekk dan jista' jikkoriġini, dan l-ħames pilar tal-Islam.
Le, le dak mhux wieħed mill-pilastri le. Ejwa. Ġaħad?
Le, le m'hemmx.
Arkan l-Islam.
Le. Ma mela ngħidhom li. Arkan l-Islam eh, li huma eh, nemnu f'Alla, il-profeti, l-anġeli. Arkan l-iman, arkan l-Islam. Dan huwa iman. Xahadatan. Xahada.

Imma dan hemm jidhi x'inhu l-kawża ġusta u nobbli. Aħna nemmnu u dak nemmnu għax minn u dak il-messaġġ ħadna mill-Quran u anke l-prattikajiet tal-Profeta Qaddis Muhammad. L-ewwel u l-ikber ġiħad huwa biex niġġieldu kontra l-ego tagħna, jekk jien mhux persuna tajba għandi biex niġġieled miegħi miegħek innifsek. Miegħek innifsi.
Biex insir persuna aħjar. aħjar. It-tieni net biex ninserwa l-umanità, nagħti ġid u nagħmel ġid lil bnedmin. It-tielet li nxandru il-messaj tal-Iżlam blal, bil-imħabba u bit-tolleranza inxarru dan il-messaġġ u nagħtu dan il-messaġġ naqasmu mal-oħrajn. U l-aħħar huwa ah, li jekk il-Musulmani jiġu attakkati minħabba r-reliġjon tagħhom, mhux politikament, minħabba r-reliġjon tagħhom, għandhom kull dritt biex jiddefendu ruħhom. Dan huwa dan huwa ġiħad ukoll, imma mhux il-ġlieda holy war li biex immorru u niġġieldu f'isem l-Iżlam mal-oħrajn. Iva, ma nistgħux ma jistgħux iġibu l-iskuża li dawk qed ikunu attakkati e allura jużaw din il-forma ta' ġiħad biex huma jiddefendu. Storikament, storikament ġiet tfisser. Hemm jagħmlu jipprattikaw li dan jiena ma ara ma rridx nilgħab fid-diskors sewwa hija invasion, tip ta' invasion. Ġiet ukoll meta inti tibgħat expedition armata xi tkun di speċi huwa tip ta' invading. Mhm. Sewwa. Eh, imma storikament iżviluppat hekk, storikament storikament żviluppat bħala xi ħaġa li inti biha Eżatt, li li- lilek li din tuża ehm, Bħala taħt holy il-kappa war, eżatt.
reliġjuża imma biex inti tattakka. Eżatt. Mela, ħa nifqu hawnhekk għalissa x'sarilna l-ħin għall-aħbarijiet. Għandna minuta l-aħbarijiet, nifqu għal ftit reklami, infakkarkom fl-istudios miegħi għandi il- l-Aj Ahmed Latif mill-Ahmadija, mill-Musulmana, Komunità Musulmana f'Malta, u lil Walid ehm, Nabhan. Nabhan, Nabhan, lil Walid Nabhan, ehm, illi qegħdin nitkellmu dwar dawn il-kwistjonijiet li qegħdin ikollna bħalissa f'din il-gżira tagħna

Mela tkompli d-diskussjoni tagħna għadda kif smajna wkoll anki fl-aħbarijiet illi illi hemm eh, triq xintil fħal tarxin malu għadni kif irċevejt telefonata biex nikkoreġu eh, l-isem ta' triq triq malu għajja lu road u mhux Xintill Street. Mela, id-diskussjoni tagħna qiegħda bejni flimkien ma' l-Aj Ahmed Latif tal-Komunità Musulmana Ahmadiyya f'Malta u għandi lil Walid Nabhan li qegħdin niddiskutu dak li ġara f'gżejjer tagħna f'dawn l-aħħar ġimgħat. Għandi diversi SMSs li nixtieq naqra wkoll u se nibda nieħu ftit telefonati ħalli nkunu nistgħu nisimgħu wkoll anki x'għandhom xi jgħidu Is-semmiegħa tagħna fil-fatt SMS minnhom tgħidli hekk, staqsi ftit dwar xi jgħid il-Iżlam dwar il-Ġiħad, kombinazzjoni, għadna kemm tkellimna dwarha. Proset tal-idea li tagħti leħen lill-Musulmani. Jiddispjaċini imma aħna għomja u iċċassati. Dawk li mietu għalina minħabba r-reliġjon min jaf x'jitqallbu fil-qabar. Mela l-istorja għalxejn tgħallimna? Sewwa jgħidu, history repeats itself. Il-kelma ġiħad lanqas l-iskulari Musulmani ma jaqblu dwarha, kelma li fil-Kuran issibha ħafna drabi. Infatti, il-Muġaħedin huma dawk li jieħdu sehem fil-ġiħad, tgħidilna din l-sms. Imbagħad f'azzjonijiet Insara ma joqtlux lil xulxin bħalma jagħmlu il-Musulmani, mur ipprova itlob barra f'xi pajjiż Musulman. Il-Knisja fi Tripli ma kienx Daqshekk tgħid din l-SMS. Mela, ħalli nkomplu qabel nibda nieħu telefonati dwar dak illi ħallejna l-aħħar. Konna qed nitkellmu dwar il-kelma ġihad. U hawnhekk jidher illi din il-kelma qed tingħata interpretazzjoni mill-fazzjoni differenti kulħadd kif jaqbillu. Min jgħid li holy war, min jgħid li sforz biex inti tagħmel għall-aħjar fil-ħajja, min jgħid li hija ġlieda miegħek innifsek, però fl-istess ħin donnu qed jaqa' kollox taħt din il-kapa waħda tal-kelma ġlieda. Issa kif tinterpreta dil-ġlieda kulħadd għandu naħseb jiena il-mod il-mod tiegħu. Imma fil-reliġjon Iżlamika jew fil-kultura Iżlamika hemm hemm ħafna affarijiet li għal ħafna nies għadhom dubjużi, pereżempju d-dritt tal-mara. Li l-mara mhix daqs ir-raġel u m'għandhiex tkun daqs ir-raġel, li l-mara ma meta tiġi biex tintalab tagħti xhieda pereżempju ma titwemminx jekk ma jkunx hemm xi tlieta jew erba' minn nies oħra li jgħinuha din billi dawn jgħidu li dak li qed tgħid huwa veru. U hemm ħafna dawn it-tip ta' misterji, inkluż imbagħad l-iktar ħaġa li qed tbeżża' lil ħafna nies mhux fl-Ewropa biss imma kumplament ta' madwar id-dinja hija l-kelma Sharia law. Xerjala. Għaliex il-mara m'għandix dawn id-drittijiet taħt ir-reliġjon Iżlamika? X'in ir-raġuni li l-mara mhijiex ikkalkulata daqs kemm hu ikkalkulat ir-raġel? Għaliex? Jiena naħseb aktar aktar għandha x'taqsam mal-kultura qabel. Ir-reliġjon.
Eżatt, qabel ma li mar-reliġjon, ir-reliġjon kif taqbad tgħid qisu qisu ta' ta' dak it-timbru uffiċjali qisu qabad u ta' dak x'ismu. Il-mara kienet diskriminata minn żmien il-qedem, ġifieri minn qawl id-dinja. Diskriminata ħlief f'każijiet rari, rari jew separati. Naħseb hija arroganza tar-raġel u t-testosteron tiegħu. Dan għat najd ġifiri. Fl-istoria, fl-istoria. Allura, allura dak li kien jaqbillu qabel l-Islam sawa, preserva fl-Islam. Preserva fl-Islam.
Ġifiri, inti jettajt li il-reliġjon Islamika kienet l-iskuza biex ehm, dak li kienem fil-kultura isir uffiċjali. Uffiċjali, eżatt. Baqa' uffiċjali fil-fatt sa ċertu punt għax il-poligomija, poligimija kienet teżisti, speċi ħallieha. L-iskjavitu naħħieh imma gradwalment, ejja ngħidu gradwalment għax għax ma nafx jiena xi tfisser jekk naħħiha u tista' tinżil is-suq tixtri waħda. għax hekk kienet Baghdad u Damask sa ċertu dan. Eh, naħseb dik il-ħaġa kontra l-mara fl-Ewropa sa ftit ilu ta' ġifieri ħadet id-drittijiet tagħha nistgħu ngħidu mill-rivoluzzjoni. Iva, imma imma imma imma evolvit. Evolvit. Imma ah, evolvit.
Evolvit. Ara, fid-dinja fid-dinja Islamika. Mara Arbija kienet Vera onestament ovelvit fis-sebgħiniet u l-eighties sewwa illi isejħilha kittieb Iraqi The Revolution of Miniskirt sewwa illi fis-sebgħiniet kienet tilbis hekk il-mara Għarbija f'Bejrut u f'Amman jiġifieri mis-sebgħiniet 'l hawn kollu miexi b'lura kollu miexi b'lura u dan kollu bil-flus maħmuġa tas-Sawdi. bil-flus tal-Gulf. Sewwa, qabdu f'kull moskea poġġew xi saħħar jippritika lin-nies biex missier imur id-dar jagħti xaba' lil bintu għax liebsa hekk. U f'kemm inni ngħidlek, difnuha dil x'ismu. Taqbel ma' rivoluzzjoni. Ma' dan li qed jgħid eh, fl-inkwantu mhux l-inkwantu ta' x'jagħmlu s-Sawdi għax inti mill-Pakistan ma tafx jagħmlu s-Sawdi imma f'dak li hu kuntest li l-mara mhijiex fuq l-istess livell tar-raġel, mhix mhijiex il-livell tar-raġel fid-dinja Islamika. Fil-fehma tiegħi, ħa nitkellem li hemm għana biex nagħmlu differenza. Distinzjoni. Distinction bajn ir-reliġjon u bajn kultura. U nagħti eżempju il dim it-talim Iżlamu huwa ċar u ta' jagħti ħafna drittijiet lin-nisa u jekk nitkellem dwar qativ Il-mara tiegħi għandha iktar dritt tieħed minni għax jien naf x'qed ngħid u jekk xi ħadd imur u tistaqsi lilha se tgħid ukoll li jien tajtha kollha drittijiet kollha iktar minni. Imma għax int, imma għax int. Ma żomm daqsxejn.
Ippermetti għax interessanti kif għattieli. Inti għat li jien, jien tajtha drittijiet kollha li xilqla. Skużi. Int min int? biex tagħti int id-drittijiet lill-mara tiegħek. Għandu jkun id-dritt ġenerali li l-mara tiegħek ikollha drittijiet mhux għax qed tiola inti. Għandek raġun għax jien skużani li l-kelmtejn użajt huma ħażin. Ma jimpurtax, ma.
Ir-reliġjon Iżlamika qed jagħti dawn id-drittijiet lill-mara u meta hija mara tiegħi għandha dawk id-drittijiet lilha wkoll. Daqs kemm għandek inti.
Iva.
Iktar minni xi drabi rispett li għandi lejha U hija enormi, enormi ħa ngħidlek. U għandek raġun li fil-kultura iżla fil-pajjiżi Musulmani hemm ma jagħtuhomx drittijiet lin-nisa u jekk nispjegalek eżempju, l-iskola li jien studjajt, għalliema, mhux kollha, hemm kien partikulari ħafna minnhom, kienu bravi, it-tfal tagħhom subien, Kienu jistudjaw fil-iskola, fil-università, kullimkien, imma t-tfajliet u n-nisa tagħhom qatt ma marru l-iskola għal ġurnata waħda. Xi ngħidu, dan huwa l-Iżlam? Le, Iżlam, il-Profeta Qaddis Muħammad qal, It-tagħlim huwa obbligu għal kull Musulman raġel u mara. U jekk xi ħadd ma jagħtix dik id-dritt u ma jħallix it-tfajl bniet jew il-nisa tagħhom biex jistudjaw, dan huwa tort tagħhom dik il-kultura għax ħafna affarijiet għaliex kienu jagħmlu dan kienet false sense of pride. Imma skużi, jekk jekk fil-Koran hemm miktub dan, li t-tagħlim huwa għal kemm għar-raġel u kemm għall-mara. Kif l-istess nies li jħaddnu l-Koran u li jemmnu f'dak li kiteb Muħammad jagħmlu bil-kontra. Jekk kien huwa daqshekk riġidu t-twemmin u jekk veru dil-forza ta' twemmin qawwija li hemm fir-reliġjon Iżlamika trid timxi fuq dak li kiteb Muħammad, fuq dak li kiteb dan il-persuna illi llum għandu miljuni ta' nies jemmnu f'dak li kiteb, Dawn jafu li qegħdin ikissru dak li kiteb l-istess Muhammad. Għasib hemm injuranza l-ikbar ħaġa li jien dejjem ngħid li eh, edukazzjoni huwa l-ikbar forsa li l-Islam ħafna eh, enfasizza fuq dan is-suġġett u sfortunatament id-dinja Islamika marret lura fi edukazzjoni U dak nitkellem dwar li n-nies anke li. Ser żball, inti darba semmejta din f'xi waħda mill-intervisti tiegħek dwar l-edukazzjoni. Ehm, ġifieri ehm, jiena għad inti qed jekk minn ser żball li d-dinja Iżlamika ehm, marret lura marret lura f'dik li edukazzjoni. X'inhi hija raġuni għaliex? Għaliex għaliex iktar ma jkollok poplu ignorant iktar inti tista' tiddomina u tagħmel li trid. Meta tkun qed tmexxi? Dik era waħda mir-raġunijiet. Il-gwerra għand pajjiż bħas-Sirja tista' tibgħat waħda mill-akbar miżerji, traġedji bħalissa li tfal tagħhom illiterati. Tista' tibgħatu liema skola. L-Iraq l-istess. U dawn affarijiet jiena biex inkompli ma' dak is-suġġett, jiena fil-fema tiegħi jiena bħala Walid Nabhan l-unika l-unika pajjiż li l-mara ħadet ħadet fih fid-drittijiet hija Tunis. Hemm pakkett ta' liġi huwa favur ħafna l-mara, tant huwa favur il-mara sewwa illi ma jippermettix raġel jiżżewweġ darba oħra. Dikha kienet liġi. Dik li kienet liġi li kien li kien li kien neħħa li kien daħħal. Bourguiba. Bourguiba, Henri Bourguiba. Attwalment il-mara tiegħu għax hi kienet tmexxi minn taħt. Imma insomma ħaġa tajba, tajba mmens. Tajba mmens jiena vera ħadt gost Ġa taxi, Tunis qalli jiena jekk nerfa' idi fuq binti jew marti u ġibu norqod l-għassa l-lejla qal tant ġiet powerful il-mara Tuniżina. Veru. U hekk għandu jkun. Jiena għamilt ħafna żmien it-Tunisija, jiġifieri nista' nixhdu dan. Din hi nofs nofs is-soċjetà. U dan huwa t-tagħlim Iżlamiku li aħna biex inrabbu bniet bil-mod ma nagħmlux dinzjoni bejn subin jew bniet. Nagħtu ma nagħmlux.
Isma' ħabibti, ma nafx jekk bħala l-Musulmani ma nagħtuhomx id-drittijiet dan huwa tort tagħna. Aħna nagħmlu.
Aħna nagħmlu dan huwa tort tagħna mhux tal-li. Aħna nagħmlu, aħna l-iskejjel sal-lum separati tal-gvern. Separati. Il-privat qabli hemm.
X'inhu l-iskop li inti tagħmel toħloq Differenza bejn mara u raġel, x'inhu l-iskop?
Tqabbli l-iskop li ħafna mill-familji jaraw il-bent bħala piż, li speċi trid prodott, trid tkabbru, titimgħu, x'ismu biex imbagħad tittieħel xi ħadd ieħor. Sewwa, qabbli qabbli minn hemm ġejja. Fid-dinja tal-Punent, fid-dinja tal-Punent minn fejn fejn ngħixu aħna fl-Ewropa, l-mara kien hemm żmien fejn ma kellhiex drittijiet ukoll. Però ma kinitx skjava lanqas. Lanqas, le, lanqas. Imma biż-żmien, biż-żmien, tul is-snin, evolvejna. Ekku.
In-nies inbidlu. In-nies talmu. Ehm, illum il-mara, l-irwol tagħha, Mhux differenti xejn minn ta' raġel. Minkejja li għad minkejja li għad għad għandna forsi l-argument u diskussjoni li li l-mara da ma leħqitx eżatti fejn trid tilħaq f'dak li huma livelli mal Imma mixjin, imma mixjin. Imma kull ġurnata dejjem ikun hemm bidla. Fid-dinja Iżlamika jidher li dinha dinha dinha waqfet xi mkien. Dak li inti tgħid din hija kultura Ewropej. U qegħdin nitkellmu l-kultura Eh, musulmana.
Ġibtni ġibtni preċis għal dak li għadin niddiskutu għaw. Din hija l-kultura Ewropej. Ma kif tispjegali? In-nies mid-dinja Islamika jridu jiġu fl-Ewropa. Lele, lele, ħan nispjegal. Din jekk nitkellmu dwar il-kultura, hemm fil-kultura hija differenti meta nitkellmu it-talim. Ana jekk nitkellmu dwar it-talim Iżlamiku, it-talim Iżlamiku hemm ħafna drittijiet għan-nisa. Imma jien Nammetti, il-pajjiżi Musulmani ma jagħtuhomx dak il-dritt biex igawdu n-nisa u l-bniet dawk id-drittijiet. Dan huwa t-tort tagħna, il-Musulmani, mhux it-tagħlim. Għax aħna marbutin ma' dawk il-kulturi. Drittijiet meta tġibilha mara oħra, drittijiet. Drittijiet meta fil-qorti ma tiswix ix-xhieda tagħha. dawn drittijiet? Iva, ħa jekk nispjega. Jekk ta' ftit drittijiet vizavi x'kienet għal fej sena ħaġa oħra. Imma imma il-mara fis-Sawdi sal-lum mhux biss ma tistax is-suq Għas biss tista' tivvota għandu kun. Dan ma kultura, dan ma tort tal-Saudija tan-nies, mhux ta' Islam. Fil-Kuwait Islam ma jagħtix ma jgħidx nisa ma jistgħu jissux. Imma jekk Saudija jgħidu li ma tissux, Dan u tort tal. Li, all right.
Għax dana, it's a man thing. Ek diki il-raġunar tal-kultura, it's a man thing. Kemm il-reġjon u kemm il-politika mara posta li kċina bej waħed u ieħor. Dak hu r-raġunar. Ġifiri, l-affarijiet kbar jiddeċidu għom l-irġiel. L-irġiel. Jekk nispiega dwar, per eżempju, il-komunità ħmadija, il-nisa tagħna Jew il-bniet tagħna huma edukati ħafna. Jistudjaw kemm jistgħu. Jekk iridu biex jidħlu fix-xogħol fin-negozju, jistgħu. Jekk imorru hemm ħafna li jsiru tobba, għalliema, linġiera, scientist, kullimkien il-mexxej tagħna jenfasizza ħafna u ħafna li dawn huma drittijiet dak li raġel għandu l-istess huma wkoll drittijiet tan-nisa. U qed dan fil-kultura tal-komunità tagħna qegħdin nippratikaw it-tagħlim Iżlamiku u qegħdin nsiru u nuru dik ir-rispett. Jien qati dak ir-rispett li nuri l-mara tiegħi minn fejn ġejja? Mhux mill li talimt mill xi kultura, le, talimt mir-reliġjon Iżlamika għalhekk. nagħti dan id-dritt u jew ma nistax nuża dik il-kelma darba oħra, flimkien ingawdu dawk id-drittijiet jien u l-mara wkoll. Jiġifieri, jiġifieri inti eh, Ahmed qed tgħidli li ehm, il-kultura u r-reliġjon fid-dinja Iżlamika huma separati. Inseparabbli.
Hemm kullimkien. Fejn? Fejn huma inseparabbli? Fejn huma inseparabbli l-kultura u r-reliġjon? Fejn huma inseparabbli? Flimma pajjiż huma inseparabbli? Tunezija forsi? Tunezija forsi?
Imma fl-aħħar mill-aħħar pajjiż Islamiku. Iva, ukoll, ukoll, ma fejn, fejn huma fejn hija mifruda r-reliġjon mill-kultura?
Le, hemm importanti l-punt huwa li l-kultura tal-pajjiż, pereżempju jekk tgħidlek eżempju tal-Pakistan, fejn ngħix, hemm lista ta' affarijiet, id-drittijiet meta nitkellmu tan-nisa, hemm Musulmani li ma jagħtuhomx dritti lin-nisa, hemm Hindu li ma jagħtuhomx drittijiet lin-nisa, hemm Kristjani li ma jagħtuhomx. Iva, ma dak huwa l-kultura ta' dik il-naħa. Ekku, jiena ma qed ma għandi xejn kontra dik il-kultura, assolutament. Jekk inti trid li fil-Pakistan Hindu għandhom dik is-sistema, jgħixuha, għalija ma tagħmilix differenza. Li qed niddiskutu hawn illum u qed niddiskutuh għax dan għax qegħdin ġo pajjiżna, jiġifieri, u llum qed ngħid pajjiżna għax intom it-tnejn tgħixuha u allura dan illum huwa wkoll pajjiżkom, illi din il-kultura li inti imdorri biha fis-Sirja, fil-Ġordan, jien naf, l-Eġittu, jekk inti dejqitek f'dak il-pajjiż, U ddeċidejt li titla' u tmur tgħix f'pajjiż li dik il-kultura ma għandux. Għalfejn tridha lura?
Tridha lura meta tiġi bih. X'inhi r-raġuni? X'inhu l-iskop ta' dan iċ-ċaqliq li tieħu dik il-battikata kollha, tirriskja ħajtek u l-ħajja tal-familja għax inti ġbajt f'dik il-ħajja, biex meta tiġi f'pajjiż li l-kultura tiegħu hija kompletament differenti minn dik li int mdorri tgħix fiha, trid iġġegħlu bilfors jaċċetta li inti tipprattika dik il-kultura f'pajjiż li din kultura lejh ma tiswiex. Jien jien ma nitlobx dak li għandu bżonn il-kultura dik li fejn in-nisa ma għandhomx drittijiet u fil-Punent jien nitlob le. Hawnhekk meta n-nisa għandhom drittijiet, jien dejjem I'm a great advocator tad-drittijiet tan-nisa. U kif nista' jkun ngħid li għandi bżonn il-kultura tiegħi tal-Pakistan fejn in-nisa ma għandhomx drittijiet, ma għandhom xejn. Jien irid, meta hawnhekk, id-dritt, dawk id-drittijiet li n-nisa jistgħu jgawdu, mela le?
Walid. Ja, jiena ma nafx kemm kemm vera l-mara ġiet illiberata filwaqt li qegħdin nimponu d-drapp, ħafna drapp fuqha ma nafx. U dan kollu jew nuqqas ta' fiduċja jew għax għax l-intenzjoni tagħna mhux nadifa għal kollox. Jiena di di l-biċċa tal li taħbi bniedem jew bniedma narata ta' kexkix tal-waħx ġifiri, xie ġifiri taħbi wiċċ li ħalqu Alla. U ħalqu Alla u għanna kull dritt naraw, jiena per eżempju bniedem jekk ma narax għajnej, ma nistax nagħmel l-ebda kuntatt nikkomunika miegħu jekk ma narax għajnej u l-movimenti ta' rasu u dan, ġifiri qed nitkellmu fuq affarijiet bażiċi. Mhm. Filwaqt li mkien ma hu mniżżel fil-Quran biex mara titgħatta għal kollox.
Le anke anke fil-velu hemm ukoll estrem kif inti għedt li l-Iżlam ma jgħidx li l-mara mara għandu biex mir-ras sal-isfel għandu biex jaqta' kollox. Le dan huwa mhux skop. Skop tal-velu huwa li l-mara woman does not get the extra attention. U jekk xi drabi ngħid li jekk il-mara tilbes xi mod estrem, dan ukoll tiġbed attenzjoni ta' Allura billi tiġbed l-attenzjoni, mmorru naqbżu fuq, allura. Le, le, jisak għattajt. Jekk tiġbed l-attenzjoni. Le, le. Mux kull mara fid-dinja tħobb tiġbed l-attenzjoni. U kif? U kif? Għan ispiega li li jekk. Natura tagħhom di. Le jien ngħid li anke meta fil-estrem nipprattikaw il-velu u t-tiġbel l-attenzjoni ta' wkoll mhux tajba. Jekk f'moderazzjoni nipprattikaw it-tagħlim li Alla tana bħala lill-Musulmani, jekk nipprattikaw u nibqgħu moderati m'hemm xi ħażin. Il-problema tiġi meta insiru estremi li jrid at any cost irid biex nipprattika dan jagħmel ħażin. Jiena u fil-fatt fil-fatt fil-fatt ħa nieħu ħa nieħu d-diskussjoni hemmhekk u mhux se nħalli l-kelma xarrija logħob taħrabli, però rrid immur għad-diskussjoni biex naslu għall-punt dwar dak li ġara Malta. Malta kellna l-problema li kellna dan in-numru ta' ta' ta' ta' ta' Musulmani Iżlamiċi li marru fl-Imsida, sabu din il-pjazza, applikaw permess, il-Pulizija tatulhom dan il-permess u dawn intefgħu jitolbu quddiem il-Knisja. L-Insara Maltin iħassewhom b'offiżi. L-Insara Maltin, u qed nuża l-kelma Insara Maltin biex ma nużax il-kelma l-Għaqda Patrijotti Maltin, il għaliex għalkemm għalkemm u din ovvjament li se ngħid hija hija xi ħaġa li n-nies hemm barra jistgħu jikkonfermaw, għalkemm għal dik il-protesta tal-Għaqda Patrijotti Maltin marru numru sostanzjali ta' nies, però fil-maġġoranza tal-Maltin li huma Insara ħassewhom b'xi mod jew ieħor offiżi għal dak illi ġara. B'dak illi ktibt inti, jien, li nsegwi x'qed jiġri madwari, Walid, u qed nindirizza lilek, qed insemmik biex is-semmija jkunu jafu li min qed nindirizza, lili kkonfermajt li l-ħsieb li kelli jien illi r-raġuni tat-talb fil-pjazza tal-Imsida u t-talba uffiċjali lill-Gvern Malti biex ikollhom lok fejn jitolbu, mhijiex għajr ħlief qasma bejn il-komunitajiet Musulmani f'Malta. Korrett jien jew skorrett? Talba għal moskea oħra hekk kien l-iskop.
Biex ikun hawn. Biex ikun hemm. Żewġ gruppi ta' Musulmani. Ma ara, malli jitwaqqaf minaret ieħor ħa jinxaqqu l-Musulmani. Aw, il-komunità Musulmana ħa tinqasam. Direttament. Dawk li huma favur l-Libjani u dawk li kontra l-Libjani. E, e, e, qed tisem il-Libjani minħabba li għaliex ovvjament l-imam tal-moskea li hemm eh, fraħal il-ġdid huwa maħtur mill-istat Libjan u xejn. Eżatt.
Ġifieri huwa parti mill-missjoni diplomatika Libjana. L-istorja dejjem għalmitna li fejn kien hemm qasma fil-komunitajiet Musulmani jitwilet l-estremizmu. Eżatt.
Eżatt. U dan li speċi jiena qatt nipprova nqajjem attenzjoni fuqu għax Malta mhux nieqsa minn fanatiċiżmu lanqas. Ekku.
Ekku. U qed jiżdied. Qed jiżdied. U qed jiżdied għal dawn ir-raġunijiet. Qed jiżdied u jiena smajt b'każ tal-waħx, vera tal-waħx. Fuq ħabib tiegħi darba sar xi delitt. U da, u da l-ħaddiema tax-xogħol m'għandux x'jaqsam xejn xejn u lanqas hu l-ibbjan. Tawh x'aba? Tawh x'aba bħala konsegwenzi hawn xi l-ibbjan qatt il-għarusa tiegħu. Għax, u min qalha x'aba? Musulman ieħor? Musulman ieħor ma, assolutament m'għandux. M'għandux x'jaqsam xejn.
Xejn, xejn, xejn.
Jiġifieri Jeżus. Jiġifieri ir-rabja ġiet żvogata fuq persuna innoċenti. Fuq persuna innoċenti.
Kompletament innoċenti. U M'għandniex għalfejn jiġifieri nistaħbu wara subgħajna. It-Times ma ilux għamlet xi survey. Il-maġġuranza assoluta tal-Maltin qalu ma jridux Għarab u Musulmani ħdejhom. U jiena naħdem mal-Maltin u fost il-Maltin u nitkellem mal-Maltin. U qatt jgħiduli li qatt idejquhom daw l-praying, l-praying rooms jew ma nafx x'inhu x'sejħilhom. Qatt idejquhom għax qatt jeħdulhom il-parking, qatt qatt jiġu ħafna ħaddiema bil-ħmieġ, bil-dana, ħafna karattri b'xi daqniet ma nafx xiex, allura tibża' tibgħat tifel iġiblek xi oġġett jew xi ħaġa jew t-tifla. U għandhom raġun. Għandhom raġun. Inti jgħaddulek dal-ħsibijiet
Ahmed dwar il-qasma fil-komunità kbira Musulmana f'Malta? Tqis intom li għandkom komunità żgħira ta' 50 u ma tagħtu fastidju 'l ħadd u tirrispettaw il-kultura Maltija u tobdu l-liġijiet ta' Malta u ma timponux il-kultura tagħkom fuq dawk ta' madwarkom jew inkella fuq il-pajjiż fejn qed tgħixu? Tqis intom imma imma imma imma Il-fatt hu li tibqa' taħt il-kappa Iżlamika u allura l-komunitajiet Musulmani l-oħra, Iżlamiċi l-oħra, jikkonċernawk.
Hemm, hemm dejjem, hemm diġà naħseb hemm komunitajiet differenti. Kif diġà spjegajt, hemm Xija wkoll f'Malta, hemm Sunni, Xija, Aħmaddija, Ibadija, hemm oħrajn ukoll, Dagħwa Islami, hemm ħafna diġà. Imma l-punt huwa li jekk Hemm differenza minħabba il-fidi tagħhom jew dak il-denominazzjoni tagħhom hija xi ħaġa differenti. Imma kif spjega l-ħabib tiegħi li hemm jekk differenz jaqsmu bejniethom favur Libja u l-kontra Libja, din hija xi ħaġa differenti. Le di l-ewwel qasma fil-pront ħassir. L-ewwel qasma li ħassir fil-pront. Naħseb il-qasma diġà, pereżempju, aħna diġà nagħmlu nipprattikaw separati, kulħadd jaf u anke l-Xija li ma jmorrux biex jid fil-moskea, dik hija I mean qasma diġà hemmhekk. Ejwa ma aħna Imma jekk jekk nagħmlu differenza minħabba xi skopijiet politiċi jew Eh, dawk l afriben Libjani, jew kontra Libjani, jew eh, Pakistani, jew eh, Palestini. Dik issir problema, imma jekk diġà għandna dawk l-affarijiet, pereżempju aħna miftuħin, aħna niddiskutu u ma naħbux dawk l-affarijiet li aħna hemm ftit differenza, I mean, theological differences, otherwise aħna bħala bnedmin u bħala l-Musulmani m'hemmx differenza, aħna l-istess kulħadd huwa bniedem, għandu dinjità bħal kulħadd ieħor. Imma fuq dawk il-punti, Jien naħseb li jekk dawk il dik il-qasma hija vera, jeżisti minħabba xi theological differences li jiġu għal snin u niddiskutu fir-rispett m'hemmx problema, imma jekk hemm xi ħaġa moħbija wara dawk li. Aktar milli reliġjuża politika. Iva, dik dik. Għax dik il-problema issa mhux hekk. problema. Aktar milli reliġjuża hija politika allura il-problema hija ħafna ikbar milli dak li iva. qegħdin naraw bajnejna. Mhux hekk? Ħalli ħalli nieħu ħalli nieħu ftit telefonati. Jiddispjaċini eh, ngħid li semmiha illi ma ħadx telefonati mill-ewwel illum. It-telefon ilu jċempel ma waqafx, ġifieri naħseb il-bozza eh, mhux il-bozza, il-bozzot inħarqu, iteppu jixalu u jitfu. Però xtaqt illi din id-diskussjoni ma tkunx devjata b'xi argumenti differenti minn dak li xtaqt noħodha jiena. Ħalli nieħu ftit telefonati, nisimgħukom u mbagħad inkunu nistgħu inwieġbu. Bħalma nagħmlilkom dejjem, telefonati withheld unknown ma naċċettax, żommu mal-kunċett tal-programm, mad-diskussjoni, hekk jogħġobkom tridu tkunu prudenti fl-indirizzi tagħkom. Insallimlek RTK. Nsellim l John, nsellim is-semmija tiegħu l-mistednin tiegħek. Hekk jogħġbok, sinjur.
Il-wieħed minnhom nsejt jismu mhux il-Pakistan liħor vera ħad gost nisimgħu jitkellem għax jien naħseb illi il-kultura ħafna minn daw il-Musulmani dil-kultura hija komda, speċjalment għall-istess maskili Għax inti inqas ma tagħti drittijiet il-nisa, inqas ma tagħti drittijiet, iktar hemm power fuq l-irġiel. Ġifieri power ikollhom power l-irġiel. U naħseb jiena di tal-kultura hija skuża li aħna ħafna ħafna minn nies ġifieri li maħniex Musulmani eh, nassoċjaw għalija reliġjon. Mentri mhix reliġjon. ħafna affarijiet anke tal-ilbies u mhux ilbies, dan huwa kultura li jadottawha huma biex ikunu komdi huma aktar mm. milli speċjalment l-irġiel għax inti iktar ma jkollok poter fidejk iktar eh, komda, komda mm. l-biċċa tax-xogħol met inti li tajt inti u ħadd ma jista' jgħid xejn għax mm. għandek il-poter inti eh, it's easy. Iktar easy, iktar faċli. Nirringrazzjak ħafna.
Iktar ma tħalli nies B'nuqqas ta' edukazzjoni, dawn iktar tista' tmexxi waħdek kif trid inti. Ok, nirringrazzjak.
Grazzi ħafna ħafna. Grazzi ħafna tal-intervent tiegħek. Artike nselmulek. Hello. Artike nselmulek. Hello. Ok, mela, ħalli naraw sa' kem sa' kem, ovvijament, t-sorti għall-linja issa. ħat mandu jimponi fuq ħat, inkluż il-reġjon. Malta hija pajis kattoliku u ħat mandu jissupera dan. għandu jkun rispettat. Din hija wkoll il-kultura tagħna. Aħna nirrispettaw il ħutna Musulmani, iżda ma jfissirx li għandna nippermettu l-estensjonijiet. Loġikament dan jista' jfisser bidu ta' instabilità kulturali mod mod ta' l-għajxien inċert, nuqqas ta' serħan il-moħħ fis-sigurtà, flok il-quddiem lura. Kelliem minnhom jagħmel sens fil-kuntest tagħna, oħrajn jiddispjaċini Ma nistgħux naqblu. Jekk jogħġobkom żommu l-kultura u r-reliġjon tagħkom fil-pajjiżi u l-irkejjen tagħkom. Missirijietna ħallsu b'demmhom għall-istabbilità tagħna tgħidilna din l-sms. Arti Kane isellmulek telefonata oħra. Hello. Hekk jogħġbok sinjura. Jiena?
Iva.
L-ewwel ħaġa John veru ngħidlek prosit ta' dal-programm informattiv. Għaliex jiena nemmen li ħafna mill-biża' u l-ħmerijiet li għandna fuq il-Musulmani ġejjin mill-injoranza tagħna fuqhom. Number two, Walid huwa eżempju ċar ta' xi ħadd li adatta ruħu għal kulturi differenti. Jogħġobni ħafna dak il-kelliem tal-Aħmadija. U jiena ngħidlek please, meta tgħid l-insara Maltin, tpoġġix lil kulħadd fl-istess keffa. Għax għalija l-insara, jew suppost insara, li oġġezzjonaw għax kien hemm il-Għarab jitolbu, il-Musulmani jitolbu fil-pubbliku, mhumiex insara. Jien kieku rajthom, kont nieħu gost li nara grupp ta' nies kbir qiegħed jitlob u jfaħħar 'l Alla. Issa kien x'kien, L-iskop tagħhom, jekk għad iridux moskej oħra jew le, kienu qegħdin jitolbu u jfaħħru 'l Alla. Quddiem knisja tiegħi? Fiha ħażin. Ehm, jiena ħaġa biss ngħid, min hu nisrani ma jistax ikun intolleranti. Anzi l-Papa qed jgħidilna li hemm bżonn ners u reliġjonijiet kollha lejn xulxin.
Ok, grazzi. Nispinnaw u niġġieldu fuq il-ħmerijiet Grazzi.
Jiena veru jiddispjaċini eh meta nisma' ċerti nies jitkellmu fuq dawn il-programmi, hawn ċerti nies li ma jitgħallmu qatt ma jridux jitgħallmu u jgħidu li qegħdin jitkellmu għan-nom tan-nies u li għan-nies insara, jien jiena kattolika ferventi u ferħana ħafna li jien kattolika, però għandi rispett kbir għal min hu musulman tajjeb. Ok, grazzi ħafna, grazzi ħafna. Arti kejn salmulek. Hello. Insellmulek, hekk jogħġbok. Insellimlek John.
Lilek ukoll. Ħa ngħidlek, jiena ma naqbilx li tawhom dak il-permess l-Imsida l-Pulizija, jew minthom il-permess. Dana qed jiksru l-liġijiet, all right? Fil-pubbliku hemm. Le, jekk kellhom permess ma kinux qed jiksru l-liġijiet, skużi. Eh, iwa.
Le, le, jekk kellhom permess mill-awtoritajiet, ma kienu qed jiksru l-ebda liġi. Il-ħażin m'intom permezz. Hemm hekk mod ieħor, imma mhux huma kienu qed jiksru l-liġi. Jekk il-permess, jekk il-permess, jekk il-permess, skont il-liġi ma kellux joħroġ, allura l-iżball għamlu min ħareġ il-permess. Ġaladarba jien ingħatajt permess biex nagħmel xi ħaġa, jien m'iniex qed nikser il-liġi. Ma kellux jingħata.
Hekk mod ieħor, hekk aħjar. Dik number one. Number two, in-nisa M'għandhomx jgħattu wiċċhom. Jekk jgħattu wiċċhom sippost anqas għandhom joħorġu mid-dar. Number three, dawn dawn in-nies jiddispjaċini ngħid, dawn qed jieħdu l-benefiċċji bħalma nieħdu jiena u int. Qed jieħdu kollox kif sippost bħalna. All right? Qed nirrispettawhom. U dawna għandhom kultura li hija 600 sena lura u ma nistgħux naqblu fiha dina. Issa, dawna wkoll għandhom il-moskija tar-Raħa Ġdid. Hemmhekk jista' jmorru u m'għandhomx għalfejn ikollna xi moskea, xi ħsieb, xi ħsieb ta' xi moskea oħra u Malta. Hawn Malta żgħira ma nifilħuhomx dawn l-affarijiet. Issa jekk ma meta inti titlaq minn pajjiż ġol u tiġi pajjiż ieħor trid tirrispetta l-liġijiet ta' dak il-pajjiż li qiegħed tgħix fih. All right? Allura jekk ma jogħġbokx imbagħad titlaq minn fejn ġejt. Dak li nixtieq ngħid insemmilkom. Grazzi ħafna. Għandu rispett lejhom għal daw in-nies. Mhux ovvja, mhux ovvja. Però il-kultura tagħhom iridu jibdluha. Thank you. Ok, grazzi ħafna li jibdlu l-kultura tagħhom le, li jimponuha fuq minn ma jridix u għal-ħasin. Mux hekk, li timponi xi ħaġa fuq minn ma jridix. Jiena jiena ma jfissirx li li għax joġobni l-kulur iswed għandi mur id-dar u l-mara u l-tfal Inġagħalhom iħobbu l-kulur iswed. Ma nistax nagħmel hekk jien, jiġifieri, jiena għandi kull dritt jogħġobni l-kulur iswed u nħalli l-mara u t-tfal tiegħi jiddeċiedu liema kulur jogħġobhom huma. Jiġifieri, min jemmen fil-libertà mhux biss tal-espressjoni imma anki fil-libertà tal-ħsieb, jirraġuna b'dan il-mod. Jekk inti mbagħad tkun riġidu u estrem u li taħseb li l-poter Ma jista' joħodulek ħadd għax ingħata lilek b'xi b'xi sopra sopra jien naf xi ħaġa ġejja mis-sema, bagħatlek xi kaxxa xi pakkett Alla u qallek inti sirt l-aqwa wieħed fid-dinja, allura mbagħad dik hija kwistjoni ta' mentalità magħluqa, mhux hekk Walid? Ħa nieħdu iktar telefonati, Arti Kay insellimlek. Lilek ukoll u lil Ahmed Latif tal-Aħmadija u l-Walid Napalm. Nabhan.
Battew l-ismijiet tagħhom. Nabhan. Ħadt pjaċir ħafna bid-diskussjoni b'mod ċivili u miftuħa. Nixtieq nagħmel xi punt jekk ma Mela le, mela le, sinjur, bil-qalb kollha. Is-Sawdi Arabi għamilux eh, tellgħu l-ewwel membru tal membru mara fil-Parlament, jiġifieri progress qed isir. U l-istess Sawdi Arabja Dak progress. ftit ilu kelmu l-Kunsill Lokali ta' Nazaret għallhom isma' tibnux moskea quddiem il-Knisja tal-Insara, inħallsuwilkom aħna imma bnuha x'imkien ieħor. Jien naħseb ħafna nies dak li raw daqsxejn Daqsxejn li m'għoġobhomx fosthom li jiena. Mhux dak biss, ta! Quddiem il-knisja l-imsejda ftit ilu għamlu reklam ta' mara bil-ħwejjeġ ta' taħt, dak ukoll m'għoġobnix jiena. Sewwa, ġifieri l-affarijiet li ma jċirqux m'għandhomx imorru quddiem knisja. Li xtaqt insemmi wkoll li wieħed li mhux mistieden f'dan il-programm li tkellem ħafna fuq il-mezzijiet oħra ta' xandir qal li huma jobdu l-liġi. Kieku jobdu l-liġi ma kinux jagħmluk affarijiet fl-appartamenti u fil-garaxxijiet li il-MEPA ma tagħthomx permess għalihom u baqgħu jippressaw, jippressaw. Huma huma bħala ċittadini għandhom dritt, u rajt jagħmlu dimostrazzjoni, imma mhux jiġifieri jekk jgħid kelma waħda li jobdi l-liġi u u bil-fatti ma jobdihiex, mela eh, eh, tafx kelma.
Inta aħna aktar aktar aktar mis-sekretarju. Ukoll.

individwu jipprattika il-reliġjon tiegħu assolutament xejn, li però li ma naqbilx jiena u dina mhix kwistjoni ta' għax jien ma naqbilx, imma l-awtoritajiet biex ngħidlek li għandhom ir-responsabilità tal- tas-sigurta fil-pajjiż. Dan jeħtieġ ikunu jafu id-drawiet ta' dawn biex ngħidlek il-Musulmani ta' xelta differenti għax hemm il-Xiti u l-oħrajn bħalissa u s-Sunni sewwa li dan iġibu distabilità kull fejn ikunu. U dena ta' wieħed li min jagħti kasa ħafna ħafna għax hemmhekk stess eh, kien hemm wieħed mill-mistednin tiegħek qal illi ġifieri dana ma tantx qatt jomoda imma ekku illi ikun hemm konflitt Nistgħu nimmaġinaw dawn kemm hawn hawn Malta li ma jaqblux bejniethom minħabba l-istess reliġjon tagħhom għax wieħed jemmen hekk u l-ieħor jemmen hekk. Qed tifhem? Dik hija li wieħed irid jara għax mingħajr ma trid l-estremiżmu sewwa iġiegħel iġiegħel nies minn pajjiż pereżempju ma nsemmu xejn minn pajjiż minn fejn ġew dawl il-mistednin jaf ikun hemm fanatiku, okay? Li jgħidu mur Malta u agħmel hekk hekk u hekk mhu, għax dak huwa kontrina. U jsiru dawn l-affarijiet, ma rridx nallarma hemmhekk hu. Ġifieri l-awtoritajiet joqogħdu attenti biex dawn l-affarijiet jaraw kif jikkontrollawhom. Grazzi. Nirringrazzjawk. Ħa nieħu l-aħħar telefonata mbagħad nibdew nagħlqu bil-mod il-mod flimkien jiena Walid u Ahmed din id-diskussjoni tal-lum. Din diskussjoni interessanti li żgur mingħajr mhux se noqgħod noqgħod nagħmel ħafna inviti formali u nibgħatilkom bil-posta. Żgur li se nerġa' nistedinkom biex din id-diskussjoni nestenduha u niftħuha aktar ħalli nistgħu nkunu nistgħu nifhmu aktar dwar x'inhuma dawn is-sitwazzjonijiet. L-Arti Kay l-aħħar telefonata nsellimlek. Eh, nsellimlek John, grazzi tal-programm. Hekk jogħġbok. Eh, jiena wkoll naqbel li eh, għandhom fejn jagħmlu il-moskeja biex jagħmlu t-talb tagħhom, jagħmluha barru hekk jista' jkun fejn il-moskeja. Naħseb li għandhom spazju x'meta nkun nizlim bil-karozza għandhom biċċa kbira. Emmini, ma tantx fimtom jina xini l-idejal tagħhom ġon. Ok, sinjur. Reliġjon tagħna lek naqraw kull ġimgħa l-istess u kull sena dak biex indaħlu ġo rasna it-talim ta' Kristu xinu. Ija, kollha kollha nimxu wara t-talim ta' Kristu, kollha kemm aħna, 400,000 ruħa f'dal-pajjiż. Kollha nimxu wara t-talim ta' Kristu. Għalhekk dejjem nirrepetuh ġon. biex indaħlu ġo rasna Ekku, jrid ekku, Kristu. ekku, Grazzi. ekku.
L-iktar ħaġa, l-iktar ħaġa inkredibbli li teżisti fost ir-reliġjonijiet kollha fid-dinja kollha, ġifieri, u forsi neskludu xi waħda jew tnejn li mmulaw, hija l-ipokrisija. L-iktar l-iktar kelma popolari, naf l-iktar kelma adattata għall-ipokrisija. Aħna maħniex qed niddiskutu għaw li mi l-aqwa reliġjon fid-dinja, kull min jemmen f'reliġjon jemmen Li dik hi l-aħjar reliġjon tad-dinja. Imma skużi, dan it-twemmin m'għandekx timponeh fuq ħaddieħor, dak li qed niddiskutu hawn. Il-fatt li li hemm barra hemm in-nies qed tirraġuna b'dan il-mod, li jien bħala ċittadin Malti u ċittadin Nisrani li jien għandi kostituzzjoni li rrid inħares lejha u nobdi, sewwa, qed ngħid illi Ahmed u Walid u Nidal u Abdul u Ching Cheng għandhom kull dritt jemmnu f'dak li jridu u għandhom kull dritt jitolbu lil min iridu. Li qed jinkwitaw in-nies hemm barra hu li din it-tip ta' li dawn ir-reliġjonijiet, u hawnhekk ħa nispeċifika, ir-reliġjon Iżlamika, qed tbeżża' lill-popolazzjoni ta' dan il-pajjiż minħabba li qegħdin jemmnu illi daw se jimponu fuqhom dil-kultura illi mhijiex separata mir-reliġjon, affiljata fir-reliġjon u qed tkun imposta fuq min ma jridhiex. Il-biża' huwa dan. U nixtieq illi nagħlqu fuq din għal-lum u mbagħad inkomplu diskussjoni darb'oħra. Walid, l-opinjoni tiegħek dwar dan?

li dal-pakkett jinkludi l-qtuħ ta' ras, ta' dejn, tħaġġir u hekk. Li fil-verità tħaġġir niddubita ġifieri jiġix prattikat jista' jkun xi każ l u law. Imma s-Sawdi għadhom jaqtaw l-irjus u l-idejn u dan u dina waħda mill-akbar issues l-pajizi għal. Walid, mux fil-Saudi biss, għed eh, iġri. Ejwa, din konflikt, għala, ħafna mill-pajizi għarab ma fermawx. Issa din firxet, eh? Ma fermawx l-Human Declaration. Tuħta l-jus għad isir fil-Libja, fil-Sirja. Kullimkien. Kullimkien.
Lemma jien għat najd bħala bħala stat, bħala stat ġifiri għat japplika il-Penal Code, mhm. l-Islamic Penal Code. Eh, issa, Saudi zgur. Is-Sawdi. Is-Sudan ried idaħħalha jew jew daħħalha jew ma nafx. Imma da da l-pakkett jikkontrodixxi lil all human right instruments. Għalhekk ħafna mill-pajjiżi Għarab u Musulmani ma rratifikawx il-konvenzjoni, il-konvenzjoni u d-declaration. Dwar xerjela, jo. Dwar xerjela.
Għax xerja għana il-kura. Forse għajkon nistaqsi kwa dwar xerjela, għax ħafna punti li ma taqblux bejnietu. Għax aħna nemnu li l-Kuran kollu huwa xerija huwa it-tri. Il-Kuran kollu huwa xerija għal-Musulmani. Hemm ħafna partijiet, per eżempju morali, drittijiet, u waħda minnhom huwa ħdud kastigi. U ħafna il-nies eh, li ma mhuwiex Musulmani ed eh, jistasu dwar dan il-punt. Hemm kastigi, imma dawk huma jekk hemm pajjiż huwa Musulman u kulħadd jaqbel, riformazzjoni kbira hemmhekk u fl-aħħar jiddeċiedu flimkien li imponu dak il-liġi, tajjeb. Imma dik il-liġi mhijiex għal dawk in-nies li mhuwiex Musulmani u anke għal dawk il-pajjiżi li mhuwiex Musulmani. U jien ngħid li anke dawk il-pajjiżi Musulmani fejn maġġoranza tan-nies huma Musulmani, imma M'hemmx riformazzjoni kbira, inniex mhux edukati biżżejjed, ma nistgħux nipponu jew napplikaw dan il-liġi hemmhekk ukoll. Għax hemm bżonn riformazzjoni. Mingħajr riformazzjoni jekk pereżempju għal. Għax jekk ħadd applika qtuħ li dejn. Illum. Trid taqta' dejn il-poplu kollu. Jekk mhux kollu Iktar minn nofs tista'. Kulħadd ħajġi bla jdejn.
Iva, għalhekk għalhekk għalhekk il-Islam jgħid li jekk trid tapplikaw il-profeta Muhammad. Diġà għandna ħafna pajjiżi li nies huma kollha bla ras. Bla ras.
Illum il-ġurnata ħanajdlek hemm xi pajjiż fejn nistgħu napplikaw il-xerija law madwar id-dinja hemm m'hemmx anke l-pajjiżi Musulmani mhuwiex edukati jew riformed biżżejjed biex napplikaw dan is-suġġett. U l-aħħar jekk permettili, permettili, ngħid li dan is-suġġett huwa vera importanti li qegħdin niddiskutu. Hemm hemmx bżonn biex insiru eh, x'ngħidu aggressiv u eh, dan għandu naħseb dan is-suġġett għandu reasonable, sensible, rational u wise approach. Niddiskutu eh, fil-profond u insibu soluzzjoni u nimxu t-triq 'il quddiem. L-importanti li rridu niddiskutu b'lingwaġġ u b'terminoloġiji li n-nies li qed tismagħna tifhimna. Tifhimha.
Inutli nipprov noqogħdu nitkellmu b'lingwaġġ tqil u noqogħdu nidħlu fid-dettall tekniku u noqogħdu ngħidu dik u dik il-kelma u dik. Irridu nitkellmu f'termini fejn in-nies Tifhem x'aħna qegħdin ngħidu. Il-problema li għandna li f'Malta għandna diversi komunitajiet ta' reliġjonijiet differenti. Għandna l-Buddisti, għandna l-Ortodossi, għandna l-Protestanti, għandna l-Born Christians, għandna għandna kemm kemm trid hawn. Però il-problema, il-problema hija biss mar-reliġjoni Islamika. U din hi li tinkwieta lil dawn ċittadini ta' dal-pajjiż, mal-Buddisti, Ma jkunx hawn inkwiet. Mal-Ortodossi m'għandniex inkwiet, mal-Protestanti m'għandniex inkwiet, ma qatt ma kien hawn inkwiet. Ġifieri, qatt ma ħarġu l-Buddisti u jmorru ġo pjazza u jitolbu, l-Protestanti qatt ma ħarġu jagħmlu protesta fit-triq. Hmm. U i- Ma- Il-problema hi, il-problema hi, Waħda ir-reliġjon mir-raġunijiet għax- Islamika hija qed tinkwieta lil ħafna. Ejwa, waħda mir-raġunijiet għax aħna ġirien u ħafna drabi tiġġieled mal-ġirien. U l-istorja għadu ma nixfitx id-dmija għal kollox ta' bejn il-ponent u l-lvant. Zgur li le. Għadu ma nixfitx għal kollox. Il-ferita ġifiri għada anka psikologikament fil-ġez naħat. Imma naħseb kif kif kif bdejti tajd inti ġifiri li kullħat Ara, hemm dal-proverbju naħseb bl-Ingliż li kulħadd tista' idawwar idu basta ma tolqodx imnieħri. Sawa, għax hemmhekk problema. Sawa. U dan li qisu qatt isir, issa l-qatna mnieħer il-Maltin. Da, da li għamilna ġifieri, avolja hemm permess mill-Kunsill. Walid,
laqtu mnieħer ħażin. L-istorja tal-limna, u tħares lura u taqra. Mux ħanajt klim zejjed imma min iħob l-istorja ta' Malta imur lura u jaqra u jifhem. Li meta tolqot imnieħer il-Maltin, tkun il-qatt imnieħer ħażin. Ħażin.
Jiena nirringrazzjakom. Nawgura li f'din il-gżira żgħira ngħixu veri fil-veru fil-veru paċi li hija veru paċi. Ahmed. Jien ngħid punt żgħir biss. Li nistgħu nagħmlu kollox imma meta jiġi l-paċi u s-sigurtà tal-pajjiż ma nistgħux there's no compromise and there shouldn't be any compromise. Insiru u nagħmlu affarijiet bl-għaql U fil-komunità tiegħi in f'Malta żgħira, imma fil-kom- madwar id-dinja, anke fil-Ġermanja, l-Ingilterra għandna komunità kbira. Anke hemmhekk, jien fil-isem tal-komunità tiegħi ngħid li aħna dejjem nuru rispett u l- eh, u l-sigurtà tal-pajjiż We will never compromise. Grazzi Ahmed, grazzi Walid tal-li kontu maħna din diskussjoni tkompli darboħra, nirringrazzjakom, jina nawgura li kullħat jgħix fis-stimu fil-paċi, nirrispettaw lil xulxin dejjem, jekk ikun hemm argument impoġġu madwar il-mejda u niddiskutuh, nistgħu jkunu f'mument fejn eh, naqblu li ma naqblux, imma l-importanti li nimxu 'l quddiem fil-paċi. Jiena nkun magħkom nhar l-Erbgħa, sadanittant nirringrazzjakom ħafna. Sliem.